Meda akpe be mígado go egbea, ke abe ale yi ke wòle nyanyame na nye kple wò ene. Dekɔnusrɔ̃ƒe nye teƒe ya, ye míeƒoa nu tso míaƒe dekɔnuwo, míaƒe drɔ̃e kukuwo kple míaƒe ame agbowo ŋu. Egbea míegado go ame dzi be míasrɔ̃ nu ku ɖe míaƒe drɔ̃e kuku, edrɔ̃e kuku aɖewo yi ke mímesena gɔme o. Vɔ hafi míage ɖe drɔ̃e kuku me o mea, biabia aɖewo le teƒe ya eye keŋ anyo be mama nawɔ agbababa biabia yome na mí hafi míayi ɖe edzi kple míaƒe drɔ̃e kukuwo. Mama míegagbɔ va egbea, ee, ame aɖe ƒe biabia yi ke wòbia nye be, ebe ye ɖetugbui ye nye ye do go ɖeka kpia ɖe ye kple yewo zɔzɔm abe ƒe ɖeka nye ya eyina. Ee, le dekɔnu ƒe akpa dzia, ɖe wònyo be yeafɔ fu hafi ɖekakpuia nawɔ ye ŋuti nu, elabe ɖekakpuia be ɖeko yeatsɔ fu na ye hafi ee, yeawɔ ye ŋuti nu. Dekɔnu ma, leke wòtsɔ hele? Midi be nàgba eme na mí. Ekpe.
Tɔgbi le dekɔnu ma, Le mí be míawɔ ɖe se kple ɖoɖoa dzi, ame lele ŋutsu kple nyɔnu kura nado go wo nɔnɔewo le asidzedze, gbɔdɔdɔ ƒe wɔnawo me hafi woawɔ kɔnu aɖeke o le dekɔnua me. Nui ta wònyea? Nu ma anu gblẽ ŋutsu ame geɖe ŋuti. Ewɔnɛ be ne dɔléle aɖe le akpa kple evea yi ke woalɔ̃ wo nɔnɔewo yi ke aɖe nu me na wo nɔnɔewoa, womava lɔ̃na be yewoako me na yewo nɔnɔewo o. Ke ame ɖeka va kɔna nenem ƒe kuxi ma. ƒe ŋtsitsi kɔ nɔ nɔvia ƒom be ne meƒo ƒu ne mɔ abe ale wògblɔ nɛ ene. Efia be ekpɔ kpɔtsɔtsɔ ɖe le nyɔnua nu vɔ medi be yeagblɔe nɛ hã o. Medi be yeaɖe asi eŋuti hã nɔ nye yewo ƒiƒo de yi ge ɖe edzi o ta yewo koe tsi tsitre ɖe edzi be efua fɔ nɛ hafi yeawɔ eƒe ŋuti nu. Ta ne mefua fɔ me ye wòvae do fu ame bubu kɔ ke etri ɖe ŋu nɛ be meƒu fɔm o ta ye vae do fu na dzoa, wòadzo. Ema katã nye ameɖokuigugu ƒe gbɔgbɔ ta ale be Ne ènye ƒe vi, ne be yeawɔ ɖe dekɔnu ƒe ɖoɖo kple seawo dzi ke o, mele be nànye nyɔnu, anɔ asi ɖem ɖokuiwò ŋuti ne ŋutsu be mekɔ ahiãvi, mekɔ ahiãvi hafi nàva ɖe srɔ̃.
Tsaƒe be ele nyuitɔ nye be ele be woawɔ ŋuti nu hafi. Le se tsi ŋkɔ ele be woawɔ ŋuti nu. Ke mama me dzi mía geɖe, am, biabia yiwo le teƒe ya akpa gãtɔ abe drekuku ene. Ame aɖe be ne yeku dra, yekpɔna koklozi le drekuku me, ŋutsue wònye. Ebe zi geɖea yeƒe drɔe kukua, koklozie yelɔ̃ ƒoƒoa le drekuku me. Nuka gbɔe wòtso? Ŋutsua be ne yeku drɔea, yekpɔna koklozi. Hum. Ne ŋutsua koklozi kpɔ ma dzedze ŋkɔtɔe be e nane wɔm ne wo nɔnɔewo nye nu nogo.
Wokplɔe nyɔnuawo domea? Ne srɔ̃ le ŋutsua si efia, ke ele be woame eve woato nyateƒe ne wo nɔnɔewo, ne naneke megava nye enu yi ke anɔ nogo ane woame evea domee o. yi ke ava gba abla ame ɖeka o. Abe koklozia ne mílé ŋku ɖe eŋua, ne egbɔ dzidzia, ne egbãa, enye nu dovo, ŋeŋe aɖe vana esi. Ta ne èdrɔ̃e ku koklozi ale be nànya nyuie be nu nogo aɖe ƒe bebime ŋu dzɔdzɔm. Ne meka sẽa, ne egbã ko, ede ame aɖe gbɔ. Ede ame aɖe gbɔ. Ame yi hã gbɔgblɔm fia be ne yeku drɔ̃ezigeɖea, yekpɔna be yele amama le drɔ̃ekuku me. nu ka gbɔe wòatso o. Yoo, akpe ame yi ke dri kum be yeama amanɔama, nenye ame tsitsi wònye, wòado dzesi eɖokui be srɔ̃ɖelae nyea, ke medo taflatsi nɛ be ne ewɔna nyɔnunya, nenye ŋutsu wònyea, ne ewɔna nyɔnunya, wòaɖiɖi edzi kpɔtɔ vie. Nenye nyɔnue nye ama, ne ewɔna ŋutsunya, neɖiɖi edzi kpɔtɔ vie, nenye nyɔnu, ayina go do ge nenem ƒe amenononamɔ yi ke woaɖe mamãe. Efia be godi ye wòdo efi ŋu, eɔ̃ yi ma godi ye meɖo ŋusẽ o. Ta no ɖe go dia ŋkɔ ke tsi ama ma le dzi toto. Tafi be ne mia se gɔme ko afi be ŋkpe na si na ne gbɔ na. Eme le kuku ye tɔ vi. Tafi be ne nye be nyɔnu wo nye ye nu ye wo mo la ne ɖiɖi dzi. Eme le kui. Ne wo nya nye ŋutsu wa na hɛn wo mo la ne eɖiɖi dzi. Dzi kpɔtɔ. Ok ame ya ha be zigiɖe ne ye ku dra nu ye ke ye kpɔ na ku nye be yɔ na vi fam le dra kuku me.
Baba ne mía dada alo mía nɔvi ma yi ke anɔ dro kple nɔvi fam le alɔ̃ me. Enya ye wua kɔ nɛ. Ee, enu wu ame. Mexɔ na ametɔ kpɔ go o. Enyagblɔla nave o. Mabu eŋuti kpɔ o vɔe nye avifafa le edroe me. Gakɔ yi dzia taflatse kafla ne edze velia ɖe, wònye velia makɔmakɔ ɖe, wòɖo ŋu ɖe nugbegblẽ wɔƒea. Ewɔnɛ be amea gbɔ wòdɔ wo ɖo ɖo be nàvae gblẽ nu tso eŋuti. Amea ƒe nublanui wɔm nɛ wòse ta ale be nànɔ avi fam le edrɔ̃e me. Ye hã egɔmee ma, ya dzidzɔ nanɔ wo kɔ o. Evɔ.
Ame ya hã tɔe nye be mabia wò kpɔe ko be, Aleke ame aɖe nawɔ hafi adze si eɖokui? Agbea me wòva, leke wòawɔ hafi anya dɔ ye wòle be wòawɔ nyuie tututu ta wòva agbea me si dze edzi ame ɖokuia be mɔ ka dzi yeato hafi anya? Akpe agbea me mi va ƒe si dze edzia? Ɖeko le abe agbe me nu sia nu wɔƒe nàyia ese gbɔ nyae. Ele be nàdo dzesi wò se hafi anya nui wɔm nèle. Teƒe sia ƒe srɔ̃mele ƒe nakɔ afia menye. agbe me nu ɖe sia ɖe nawɔ le agbea mea, ese gbɔ nyae. Ta ne medo dzesi o seɔ, manya nu ka wɔm mee le. Ɛhɛ. Nyemelɔ̃na be manɔ ha dzim le teƒe sia teƒe o. Wobe, ese gbɔ nyae, migaxa gbagbadze o. Se si me wòle ye, migaxa gbagbadze o ye agbe me nu nyiwo se gbɔ nyawo le ye. Ni nyemedi be maɖu o ta ɖe mi si ɖe afi ma. Miesi ɖe teƒe ma. Te ɖe akɔsu nu sia nua ɖe ne medzi be hafi anya. Ta ne bi edzi me kɔ. Ne woge ɖe te bi akɔsu dzi ko, kpɔ ge ɖe mama gabo dzi dzi ko. Mi edzim ne la. Wɔasi ke ke wo babia masɔ kpla me yeƒe babia ye ta nyemenya be mabia wo. Egbɔgblɔ be ye nɔvi nyɔnuvia Naneke mele agbeyamewɔwɔ fiaku dzi dzem ne be dɔ ɖe sia ɖe yi ke wɔm wolea, meda kpɔm nɛ o. Em, eƒe se mee wòtso loo alo dadalagbe ƒe se dzi wòanye.
Eɖewo tsona dadalagbe ƒe se ƒe zɔliwo dzi ye eɖewo tsona ehamanyedede gbɔ. Nenema wòle eme. Ta ɖe sia ɖe nɔ eme dzi ge gbedoɖa traɖitɔe hafi anya afi ye nèviã ɖo le wò mɔ̃ dzi.
Mema ame aɖe yi ke dɔ kple evia kpɔ, ya ŋutɔ vi. Ɖewohĩ anye nyɔnu yi ke adɔ kple via ŋutsu, anye ŋutsu yi ke adɔ kple eya ŋutɔ ƒe vi, eƒe ali ke me vi nyɔnuvi kpɔ alo anye nɔvi eve yi ke wole dɔdɔm le bebeme. Enu mawo dzɔ ƒe gbogbo va yi. E, nane ɖe wòle agbe ya me woate ŋu awɔ yi ke aɖe ame mawo tso ɖi Mawu ma.
Tɔgbuia kɔ sɔŋ. Vɔ̃ɖitɔe nye be woadzi vi ɖe dɔme na wo nɔnɔewo. Eɖi gbɔgbɔ ƒe ŋku ka me ekpɔtɔ emie ɖe tome edzedze ge. Vɔ̃ɖitɔe ma be ŋutsua nadzi vi dɔme na evia nyɔnu alo nyɔnu naɖe asi eɖokui ŋuti na evia ŋutsu yi ke taflatse woadzi vi dɔme na wo nɔnɔewo. Ŋku ka mea eme ƒoɖi ŋutɔ. Nuvɔ̃e womewɔnɛ o. eƒe ŋugbleƒea menye adzrana ɖo kaba o. Ye ame aɖewo hã li nenema, nane wònye edzɔ kpli wo abe dzodzro traɖitɔe vivivo yi ke ne ènye ame nèdo dzesi ɖokuiwò be dzodzro gbɔgbɔ ma le lãme nɛ yi ke ne dzodzroa va nɛ yemewɔ wo ŋuti dɔ o kɔ yemevona o. Ele be nàyi klo dzi ado gbe ɖa. Eyae ma koe nèxexea katã. Ebia kɔ srɔ̃ me ɖe kukua me yi ke nene ƒe dzodzro gbɔgbɔ ma le emea. Ame aɖe dze agbagba be edzi Nefi. Nefi ye ko mi enya na de ko esia na Nefi ye ko wo gakɔe ɖa na mi kɔ. Ame aɖe dzi Nefi ne zi kple toa fi ya wo zi ɖoa ne dze agbagba wo lɔe. Ne lɔe ne fe ne ku tsi vi aɖe kɔ ɖe edzi wo fe. Wɔ nu kpekii ko me ga ɖo dzo dzi o. Ne ɖe do vi sue aɖe wòakui ɖe eme, meɖe kuku nenɔ amama, neno tsi lem ɖe do ma dzi. Ye azu matsie, ate ŋu akɔ ekpɔ vi aɖe aƒo xlã eɖokui, akɔ afi ma wò tsileƒe ano lem. Eƒe azãgbe tsi eƒe az eƒe azãgbe awɔe be dodro vɔ̃ɖi ma le emea, ne fi ma axɔe akɔ de mía nɔ egu me. Emanye atike vevi aɖe yi ke taflatsi dzɔdzɔme nunya mɔ ɖeɖe sue aɖe kɔ fia ma ye nye ke ma. Ne èzẽ ŋu ya, ye nene ƒe dzodzrogbɔgbɔ ma ɖiɖi kpɔtɔme kɔ ɖaseɖiɖi vɛ ɔ, ke wò ŋutɔ hã èbu ŋu na ɖokuiwò. Ebe nèƒui ma mìwo ŋutɔ mìwogblɔna mìwo tɔwo mìwogblɔna be nèku. Nèƒuƒui ma nèƒui ma yi ke edee yi ke mìtona kɔ ƒua dee tsi eƒe ku. Ale be ebe ama negba nèƒui ma. Ne wògba nèƒui ma vɔa ebe ne wòawɔe aleke? Mlɔe ƒe afie wòzi ɖo kɔ. Nelo kple toa. Ok teƒe yi ke wòzi ɖoa. Nelo kple toa. Ehẽ ok.
Ne zi ne fia, eƒe toa, ekakana ɖe teƒea. Ya, eƒe etsro yi ke le eŋuti akaka ɖe teƒea. Wòalɔ katã kple ne fia. Meɖe ko ne lɔ kple etoa, wòakɔ ɖe nane me. Wòaɖe do. Ne eɖe doa, nu ya me wòne ƒui kple etoa kɔ ge ɖoa, ne kutsi vi aɖe kɔ ɖe eme, ne wòafẽ. Fia wòɖe doa ɖoa, eyina akɔ ge ɖe eme. Wòanɔ tsi lém kɔ ɖe edzi. Anɔ tsi lém nɔ kɔkɔm ɖe edzi. Eƒe azãgbe si eƒe azãgbe. Taflatse nama nye etrɔtɔ alo vodushi alo megashi ye medze shi eƒe azã gbɔ o. Azã yi gbe wòdo agbe ɖa ne ye ƒe trɔ ne nu ma zãm nam. Awɔe be nane ƒe nudzodzro gbɔgbɔ ma yi ke le emea, mele eme hafi wodzi o, agbe gbɔea ŋu ko wòkpɔe le. Ye tae tsiléle le gota ƒe sededea va vavam ɖo. Mele ƒome ya me na kɔ ne mía katã vie.
eme kɔ na mí azɔ. Ehiã be míanɔ wò kpem ɣesiaɣi ale be nànɔ enuwo me ɖem na mí ale be èɖi kple numanyɛwoe ke va wɔe be xexeame va edo fevloe na amesiamea aɖela mía ɖe dzi. Mama, akpe kakaka eme nenyo na amesiame. Babae.